Digon ar eich cyfer chi felly dros yr awr nesa, rhoswch efo ni tan bedwar o'r gloch.
Ond i ddechrau heddi yn sgil twf ysgolion Cymraeg yn ne ddwyrain Cymru, mae yna lyfr newydd ar fin cael ei gyhoeddi, sef Brwydr i Baradwys, y dylanwadau ar dwf ysgolion Cymraeg de ddwyrain Cymru. Ac yn ymuno gyda ni nawr mae'r awdur Huw Thomas. Shwd i chi? Wel rwy'n falch iawn cael bod 'ma i roi tym bach o hysbystrwydd i'n nghyfrol i. Wel yn union, braf iawn i gael eich cwmni yma yn wir. Ond cyn i ni cyn i ni olrhain hanes eich llyfr, be am ni gael ychydig o'ch cefndir chi? Nawr ma'ch gyrfa chi wedi mynd â chi i Fro Morgannwg ac i Went, ond o le 'ych chi yn wreiddiol? Wel ges i 'ngeni yn Sir Gyfyrddin mewn pentre o'r enw Sant Clêr, mynd i'r ysgol ramadeg yn yr Hen Dŷ Gwyn, cael addysg yn llwyr yn Gymraeg ac cyn mynd i Aberystwyth i wneud y clasuron yn sylweddoli am y tro cyntaf yn y myw bydden i ddim yn gallu cyd-fyw ym Mhantycelyn â rhywun nad oedd yn Gymro Cymraeg. So mae hwnna'n arwyddocaol iawn pa mor bwysig mae'r iaith wedi bod i fi. Ac yna yn gweld fod 'na swydd yn mynd yn Rhyd Felen Ac mae o alla i ddim wneud Lladin trwy gyfrwng y Gymraeg, mae hwnna'n amhosibl. A mynd i ofyn cyngor ar athro'r clasuron uh, yn gweud, good gracious, mae fe, linguist who can't perfect his mother tongue, what's the matter with you? A mae hyn yn neges, rwy'n credu, i bobl, yn arbennig yng ngorllewin Cymru, sy'n ame ydyn nhw'n gallu gwneud hyn a hyn trwy'r Gymraeg. Wedyn ni yn symud i Rydfelen i ddysgu Lladin trwy'r Gymraeg, A gweld, wel does dim adnoddau ag gwir yn ysgrifennu'n yn golygu geiriadur Lladin Cymraeg y cyntaf ers 1632, John Ellis Mallwyd. Ac yna, yn camu mlaen 'to, ac mae'n amlwg rwy'n hoff iawn o Sialensau, yn mynd i Gwm Rhymni, nawr wedes i yng am fyw trwy'r Gymraeg yn normal, yn mynd i Gwm Rhymni a phenderfynu mi fydd popeth fan hyn. trwy'r Gymraeg, Gwyddoniaeth, Mathemateg, rhieni di-Gymraeg, cofiwch chi, 95 y cant ohonyn nhw'n ddi-Gymraeg, ond nhw'n derbyn taw hyn oedd y norm, a os 'di'r iaith Gymraeg yn mynd i fyw, mae'n byw drwy bob dim, nid ar gyfer rhai a gweddau ar fywyd yn unig. So, yn fras iawn, dyna grynhoi 68 o flynydde o mywyd i. Dyna'n fras iawn, o, ma' raid fi weud. At y llyfr, felly. Disgrifiwch i ni, be'n union yw'r llyfr? Rhowch gefndir hwnna, neu be, a, a hefyd pam bod chi wedi penderfynu mynd ati? Ga i ddechrau dy'r ail gwestiwn, a os anghofio i'r beth oedd y cyntaf... Dwn ni'n ôl at hwnna.
Um, y cwestiwn cyntaf yn y faifa ar gyfer y noethuriaeth i oddol, pam i chi wedi wneud hwn? A'r rateb oedd, gan i fod yn am, er un peth a Everest. Nawr, doedd neb wedi dadansoddi'r dylanwadau rhyfeddol hyn ar dwf yr ysgolion Cymraeg sy'n gyfrifol yn y marn ni am achub yr iaith. Wir nawr tase er enghraifft Rhydfelen wedi methu, rwy yn meddwl y bydde'r iaith yn marw yn go iawn, ag rwy'n falch iawn fod Rhydfelen Yn y marn i wedi achub yr iaith. Felly oedd yna, ond oedd neb wedi dadansoddi mwy na sgrifennu llyfre, erthygle, penode am sosio-ieithyddiaeth, ond ddim am yr ysgol Gymraeg. Ag beth rwy wedi wneud yw mynd ati mewn ffordd, wel, digon academaidd, i ddadansoddi yr holl ddyla- yr holl ddylanwade cymhleth ar dwf rhyfeddol yr ysgolion Cymraeg. Dan ni'n gweld y clawr yn fan hyn. Ga i ofyn arwyddocâd y teitl a'r marc cwestiwn? Y teitl yn gryf iawn, yn di?
Mae e'n... A'r marc cwestiwn ar ddiwedd y teitl? Ie, wel,
brwydr, y gair cyntaf, sdim amheuaeth fod rhieni a gwleidyddion ac yn y blaen wedi ag athrawon wedi brwydro i gael ysgol ar ôl ysgol ar ôl ysgol. Mm. Nawr mae'r llyfr y rhag um, yn amlinellu'r holl frwydr, frwydro sydd wedi bod. I baradwys, rwy'n credu fod yna ddyfodol i'r Gymraeg. Fyswn ni ddim wedi hala mywyd yn ymladd dros yr iaith trwy fyd addysg oni bai mod i'n credu yn hyn. Ac rwy'n credu fod yna ware ar, um, chymod, yn, yn y Gymraeg ni'n sôn am iaith y nefoedd, a ni eitha ffiantus ynglyn â, a, a bod yn rhamantus hefyd, y gofynod. Dwi'm yn credu fyddwn ni byth yn cyrraedd achos mi fydd 'na ryw sialens ar ôl sialens ar ôl sialens yn cyrraedd. Ond mae'r clawr hefyd, rwy'n falch iawn fod gwasg y Brifysgol wedi gweld fod pobl yn allweddol yn hanes y twf, a felly ar frig y clawr fe welwch chi lun panoramig o Rydfelen ag Yn dod o'r gwyll wedyn 'ny ma' 'na ambell un fel yr awdur 'i hunan pan o'dd e dipyn yn ifancach a gwallt du 'da fe ac ar y chwith yy yr enwog Lili Richards a rwy mor falch a Gareth Evans a a yym Rhys Morgan yym felly ma'r clawr yn arwydd o caol iawn o o bwysigrwydd pobol. Hmm. yn yr hanes. Ac yn ych yn ych barn chi, dyfodol yr iaith yn yr ardal arbennig yma?
Rwy'n yn credu, chi'n gwel, fod rhieni y de ddwyrain yn Gymry uh, pybyr, fi as i'n mesur hyn, o'n i yn gwybod ond rwy wedi mesur hyn. A y prif reswm pam hal, halon nhw i plant i ysgolion Cymraeg oedd, nid fod nhw'n mynd i gael gwell swyddi, nid um, fod nhw'n ysgolion elitoedd, ond oherwydd i bod nhw yn diogelu'r Gymraeg. Hwna oedd y prif reswm o bell ffordd, a mae hwnna'n iachus iawn. Wrth gwrs, i ni, i ni nawr wedi cael ein strategaeth hanesyddol addysg Gymraeg, Yym, sydd yn dod o'r top, 'yn ni'n sôn am dop rhaglen, 'yn ni'n sôn am d- am wleidyddiaeth o'r top lawr, ond ma'r twf, twf yr ysgol yn Cymraeg yw'r dod o'r gwaelod i fyny oddi wrth y werin bobol. Yn y dyfodol, rwy yn credu bydd rhaid i ni gadw'r cyd-bwysedd hyn rhwng y dylanwade o'r gwaelod i fyny